Juventus Marlborough More Birkirkara 0 xejn Juventus 1. Għandna Mara lil Mark hawnhekk, Mark, ehm, naħseb rajna logħba li l-Juventus iddominaw sa ċertu punt, jiena ovvjament ir-riżultat wasal. Il-feeling ġenerali tiegħek fil-logħba għalissa nibdew bik. Il-feeling kien huwa tajjeb, konna ħsabna li l-Juventus ħa jmorru għal logħba tajba fuq il-logħba li rajna ma' Chelsea u mill-aħħar ħames prestazzjonijiet li rajna għamlu ħames logħbiet infila, l-unika tim ġol-Ewropa Darba ħames logħbiet infila, barra dak it-tmagħdil kollu qalulna u nsommu hekk. Kellna plejers importanti neqsin bħala bħal Dybala u fejn ġej seħħ kellna l-Morata mhux qiegħed 100% u hekk. Żgur hija plejer li ma tantx jidher Kulusevski għamel ħafna dirty dirty work u kellha ħafna ċansijiet u Kulusevski ħasset ġietu tajba li bi dik id-daqqa ta' ras ħabtet l-għassa u daħal jissu l-ballun u ma ħliefx jidħolha. Kien ilu ġej eh naħseb. Kien ilu ġej ħafna mhux tara eh u ma għamlu xejn speċjali u kull darba jippruvaw jgħadduha fuq kontra attakk. Eżatt. U fl-aħħar ġejna ċ-ċans niskurjaw tliet punti li ma naħsibx li għandna nistagħnihom. Huma meritati ħafna. Eżatt.
Taħseb li b'din ir-rebħa issa ċ-Chelsea rebħa rebħu wkoll, jiġifieri jekk mhux se jirsbaħ l-aħħar ġakkett tkun erba' b'xejn. Taħseb li riżultat bħal dan imexxi t-tim 'il quddiem biex ikompli jipprova jissolida għall-ewwel post issa? Naħseb ovvjament il-konfront ma' Chelsea ħa jkun deċiżiv, issa għidna. Ara, bħala motivazzjoni naħseb li issa ġejna ara odju. Il-Juventus tipprova ħajja mhux xi ħaġa li nħoss jien forsi dis-sena, forsi, dik hija impressjoni tiegħi. Li ħajamlu timijiet li qatt ma konna nistennewha minnhom, pereżempju aħna meta konna ngħidu li ħanieħdu ċ-Champions League u wasalna fil-final u kellna prestazzjoni tajba u tlajna rieħ għaliha, ma ħadnihiex. Forsi din is-sena li bdejna bit-tmaqdir mal-Ewro bdejna ħażin fuq xejra ħażina ġejjin minn sentej f'dax kienu tajbin tagħna. Taf dis-sena min jaf forsi tkun dik il-furra deċiżiva u tibqa' mela kienet il-World Cup. It-Taljani meta rebħu l-World Cup il-Juventus kienu waqgħu Serie B. U kulħadd qal b'Italja da ħażin, da fallut, da mkissra, da, u rakkuntat Sardinja. Forsi darba jista' jkun insiba jien stess fil-balun. Ekku.
Mistoqsija fuq is-sustituzzjonijiet, fis-57 minuta Allegri jagħmel tliet sustituzzjonijiet jekk mhux sejjer żball. Għal Bernardeschi, eżempju, sa jiena jekk minn dawk li jsegwu l-podcast u dawn l-intervisti,

L-ewwel dak li jiġifieri? Is-soluzzjonijiet ma nistax inwaħħlu fihom żgur. Għax biex jibda bil-neqsin li kellna u kif qegħdin hi, ma nafx tkun bravu biex tagħmel dawn l-affarijiet. Dan ma ninsewx nerġa' ngħidlek li wara l-problemi kollha li kellna fl-ewwel logħbiet li lagħabna, U jiena l-ewwel wieħed, jiġifieri. Li ma qdalna kollox u b'hekk dawn b'Juventus spiċċaw, ma nixtieqx insewwa. U ġej staġun b'Rodu, s'issa xorta qegħdin niġġieldu biex inġibu li tlifna. Imma fiċ-Champions League naħseb li qegħdin on top ta'. Jekk inqogħdu naraw ir-Real Madrid u l-Barċellona x'għamlu, u l-Paris Saint-Germain speċjalment dawk il-miljuni kollha nefqu, naħseb li aħna qegħdin on the top. L-aħħar mistoqsija, Mark. Ovvjament issa l-logħba li jmiss, l-ikbar logħba tal-istaġun kontra l-Inter away nhar il-Ħadd li ġej. X'tixtieq tara inti mit-tim issa wara ovvjament din ir-rebħa importanti li ħadna llejla? Jiekol Inter dejjem għax dik hija xi ħaġa Li fortunata prestazzjoni x'tixtieq tagħmel.
Nispera li jingħad prestazzjoni tajba. Xorta nemmen li jekk Lassu jiġi rużata ħażin mal-Inter, l-istaġun għadu fil-bidu. U jiena nemmen li min irbaħ lik irid irbaħ mat-timijiet iż-żgħar, mhux mat-timijiet il-kbar. Eħi la jilfa' lejna għaxej qegħdin għaxej lura, imma l-istaġun għadu kmieni biex tgħid. Jalla jonqulu għax l-Inter huma rivali storiċi tagħna, issa iktar u iktar.